amukela varhandzi va yingiseti ka nongonoko wa hina swa vutomi vito ni mina pasi mondlovu nakambe ka nongonoko wa hina hi ta va hi ka yi cuka erheve le ma mahanyele evanhu va ka gaza anakambe na switoko swi tele hi to va hi ka hi khoma ke nongonoko wa hina hi ta va hi kha hi khoma timhaka to hambanahambana so tsikani ku nina ni murhandziwa wa ngiseti wa kota ku engisa nongonoko wa hina live ke youtube ni ke soundcloud leswi nga kotaka ku endla hayi a swi nonohangi uh, followa kumbe ku landzela e stream ya mina nge wa pasi mondlovu ke soundcloud u engisa nongonoko wa wena a wa kota kambe ku landzela pasi mondlovu wa u subscribe channel ya mina nge wa pasi mondlovu ke youtube a ni vulake lava nga kusuhi na inthanete mu engisa nongonoko wa hina kwalaho nakambe ka nongonoko wa hina hi ta va yi ka yi tirhisana ni vanhu vo fana ni vinyi vendhawu a hi valula ma-mp ni makhandzela hi rheve leswi ku hluvukisa ndhawu hi ta va yi ka yi khoma hi timhaka temapato um swo tala ni swedyondzo hi ta va yi ka yi khoma timhaka to hambanahambana nakambe ni ta va ka hi kota ku hitisa a vanhu vo fana ni makhansela ni ma-mp ka nongonoko wa hina ka va hlamuselawo mavonelo ya vona a hi ta va hi ka hi chuka hi rivele leswi ku rima kambe na swi tiva ku loko leyi lembe la 2017 a ku rima ka hombe ku file ngopfu masin'wini a hi kirivelelo le ku rima hi ta va ka hi tirhisana ni madumeni ya hina kumbe ku varimisi va hina um vulavula timhaka te ku xaviwa ke mavele swi kahle ku ku upa kambe ha swi twa ku ke lin'wana reve a swi kahle pi mavele ya hina a pfumala xavo se hi ta va ka hi tirhisana ni varimisi va hina eku va hi pfuna ku a swi famba njhani hi ta xaveriwa mavele ya hina ke a li tiva lembe a na ha tiki lembe lile ku hi hluphekile ngopfu vanhu mavele a wu pile ha swinene hakunene mara nxavo wa kona a wu nga tsakisi se hi swo swilo leswi ku hi la ku varimisi va hina va hi pfunetela nakambe ka yi fambela mahlweni a ni vona ku tsika ni ku kerheve leswi ku rima sweswona swi twa ku a va kuna nakambe va va vo ku timbilu ta vona eku mavele va nga xavisa malembe a nga hundzi a va so hakeriwa timali ta vona se hi swo swilo swo fana ni leswi ku hi fanele hi kota ku tirhisana ni varimisi va hina kahle kahle se nakambe ni ta kota ku tisa e varimisi hi ku hi twa mavonelo ya vona um hi ke rivelelo leswi ku xaviwaka mavele ya hina ah, na tshembisa ku kenongono ko ta ku ni ta va ka ni kota ku ni vulavulisana na vona hi twa ku ve yini kenongonoko wa hina vito ni mina fasi mondlovu loko ku sungula kenongonoko wa hina nguva swa vutomi nokonoko hi khomako mahanyele evanhu va ka gaza hi khoma timhaka to hambanahambana te ku dyondza se yinini hi ta va kambe ka hi khoma hi timhaka te te swe culture ya hina a ni ka ni vula yi rivela bava herbert phikela eku hi ta va hi kha hi tirhisana na vona ka va hi nyika nyimo eku swilo swi nyimile njhani ke rivela vona leswi gaza trust a nakambe na swi twa ku hikwenu hi chukile mahlo o tshuka um swi endlekaka julayi ka mi nga saleli eku hi ta kota ku lunghisela e etlango wa hina waloyo vito ni mina pasi mandloka ndlovu a yi hlanganeni kambe vhiki yi taka tani mu nyika nongonoko swa vutomi nakambe ma kota ku ni khoma ka nomboro 0774232478 mi ta phinda kambe 0774232478 a mu ta landzela futhi nongonoko wa hina ke soundcloud ne ke youtube mu nga rivali kambe ku layika facebook page ya mina ngi wa pass mondlovu a ma kota ku ni landza futhi ke twitter ni Insta instagram ya lava nga kona kwaleyo a salan